Rojnivîska Xecê pênc. Xecê li du evdalê Zeynikî ye. Nivîskar Yasemîn Elban. Rojnivîsk Ev nêzî hefteyek bû Xecê ez xistibûm nav çandikekî xwe û li ser rûpelê min tiştek nedinivîsî. Gelo tiştek hatibû serê wê? Çima êdî wê nedinivîsî? Min pir meraka wê dikir û di heman demê de ez ditirsiyam ku dê ew careke din neyê serpêhatiyên xwe li ser perê min nenivîse. Weke ku wê fikir û remanên min hîs kiribe, îro êvareke zû bi kelecan hat. Ji çandikê xwe ez derxistim. Rûpeleke min a nû vekir, pênûsa xwe rahişt û wiha nivîsî. Rojnivîska min e xweşevîst. Nêzî hefteyeke ez bi dapîr û bapîrê xwe ve hatime gundê Qencoyê li mala meta xwe. Meta min û bavê min cêwî ne. Her du jî mamoste ne. Bavê min li Wanê, meta min jî li gundê Qencoyê mamestetiyê dike. Her havîn em tev bi hev re diçûn gundê dapîr û bapîrê min, kom dibûn û me betlaneya xwe li wir derbas dikir. Lê vê havînê meta min me wexwend gundê xwe. Ez û kurê meta min Siyabend di emrê hev de ne. Em her sibe radibin, diçin li deşt, zozan, çiya û baniyên gund digerin. Îro jî piştî nîvro ez û Siyabend em bi bêrîvanan re çûn bêriyê. Li wir gelek meh, bizin û beran hebûn. Serê ewil bêrîvana şîr dotin. Dema berîvan bi şîrdotinê mijûl dibûn, şivanê pas jî xwe da ber siha darekê. Xwarinên ku bêrîvanan jê re anîbûn xwar. Bi dû re bilûra xwe ji tûrika xwe derxist û bilûra xwe lûrand. Newaya bilûra wî ez mest kirim. Ne tenê ez, bêrîvanên wir, pas, kûçik, kêzik û heta mişkên gulên diyaran jî ji dengê bilûra Şiwanî mest bûn. Şiwan bilûra xwe lûrand heya berîvanan baz dotin. Piştî dotina pêz xelas bû, hew me dît berî van berxikan anîn û wan berdan nav va pas. Berxik tev maka xwe nas dikirin. Her yek ji wan çûn li ber guhanên maka xwe, herdu çongên xwe yên pêş danîn erdê û şîrên maka xwe mêtin. Her yek ji yekê rintir û bedewtir bûn. Dema şîr dimêtin, dengekî pir xweş ji ber devê wan derdiket. Min dê nexwe dayê ku yek ji wan piştî têr xwar xwe da ber devê maka xwe. Maka wê jî ew alast. Ez çûm min hêdîka ew girt û ez pêşa bûm. Cîrana meta min xatika ordê hat cem min û got, Xecê, te ji vê berxikê hez kir? Min got, Belê, zef şêrîn e. Wê got, Me hê navekî lê nekiriye, tu dixwazî navek lê bikî? Ez hinek fikirîm. Bi şûnde min got, Bila navê wê Askê bê. Wê got, Bila be. Askê navekî pir xweş e. Ez çûm, min ji çandika xwe hinek nan derxist û da ber devê wê. Wê nanê di destên min de xwar û xelas kir. Pişt re wê kefa destê min alast. Ev yek pir li xweşa min çû. Askê hînî min bû. Ez bi ku ve diçûm ew li dû min dihat. Ez hîna tirpê şane bûbûm berxvan hat. Berxigan ji baz veqetand, komê hev kir û bir. Bi şûn de şivan hat. Wî jî baz komê hev kir û bir. Berîvanan jî satuda şîrên xwe hildan, Û paş vê vegeriyan. Siyabend got, Xecê, de were em jî herin. Min got, Siyabend, ez têr bi askêşa nebûm, berxvan ew bi ku ve bir? Siyabend got, Were, em ji bidim bi dû wan biçin. Piştre jî em biçin bi şikeftên dengvedanê re hinek bipeyvin. Rojnivîska min e rindik. Me da bi dû berxikan û em çûn. Hey ez bi askeşa nedibûm û hey em dimeşiyan. Piştî em hinek rê çûn, Siyabend li min vegeriya, destê xwe dirê ji çiyayekî kir û got, Xecê, va ye şikeft li biniya vî çiyayî ne. Em ji berxikan veqetiyan, me berê xwe da çiya û em ber bi jor ve hilkişiyan. Bi demeke kurt de em gihîştin ber du şikeftan. Yek ji wan piçûk bû, ya din jî gelek mezin bû. Siyabend devê xwe da ber devê şikefta piçûk û bi sewtekî bilind got, Xecê! Ji şikeftê dengek paşve hat û got, Xecê! Xecê! Xecê! Piştre min devê xwe da ber devê şikeftê û min got, Siyabend! Ew jî şikeftê li me vegerand û got, Siyabend! Siyabend! Bi vî awayî me çend gotinan jî li pey hev got û şikeftê li me vegerand. Min gelek kêf jê girt. Bi şûnde Siyabend çû li pişt şikeftê û got, Xecê, were vir, suprîzeke min heye ji te re. Ez çûm wir. Min dêna xwe daye ku li jêra çiyayê çîmenzarek bêser û ber li pêş me ye. Di nav çîmenzarê de goleke biçûk hebû. Der û dorên golê bi sosin û peybûnan xemlî bûn. Em li ber şikeftê rûniştin, Û me li xweşkahiya wir nêrî. Siyabenc got, Xecê, ev der wargeha qulingan e. Pirî caran rev bi rev quling tên. Xwe li ser van çimenzaran datînin. Westa xwe datînin. Piştre fir didin û diçin. Hê gotin di devê Ziyabend de bû, hewme dît refa qulingan li asîman xuya kirin. Wan xwe li ser çimenzaran danî. Hinek ji wan diçêriyan, hinek ji wan ji gorê av vedixwarin. Miqasî deh an jî pazdeh deqe li wir man. Dîmeneke pir xweş bû. Mirov ji nêrîna wan têr nedibû. Bi şûn de hemû bi hev re fir dan û çûn. Piştî ew çûn, me bala xwe dayê ku yek ji wan li ber devê golê maye û qarekar dike. Siyabend got, Xecê, dibe ku ev quling birîndar be. Loma nikanî bi refên xwe re bifire û biçe. Were em biçin lê binêrin ka çi pê hatiye. Em hêdî hêdî daketin jî û ber bi qulingê ve çûn. Gava em gihiştin cem wê, ez hêdîka nêzîk bûm û min ew hêmbêz kir. Me lê nêrî ku her du baskên qulingê şikestine. Ez li Siyabend vegeriyam û min got, Siyabend, divê em qulingê bibin malê û baskên wê derman bikin. Siyabend weke ku bêjê erê serê xwe li ba kir û me da du hev em bi rê ketin. Di rê de em rastê berxwean hatin. Gava wî em dîtin bang li me kir û got, Siyabend wi hev quling li ku dît? Siyabend got, Xalo me ew li çimenzara qulingan dît, her du baskên wê şikestine. Me ev anî ku em bibin mal baskên wê derman bikin. Berxvan got, Ka ez ê binêrim, çi pê hatiye? Dibê ku ez bikarim baskên wê baş bikim. Me qulingê da destên wî, wî li baskên qulingê nêrî û got, Ez ê niha melhemekê jê re çêbikim, dê ew pê qeç bibe. Bi dû re li me vegeriya û got, Hûn çavdêriya berxan bikin, ez ê biçim hinek giya berhev bikim û bînim. Berxvan bi ber çiya ve hilkişiya û çû. Ez jî çûm ketim nav berxan û li askê geriyam. Berxikan tev xwe dabûn li bin siya tehtekê û mexel hatibûn. Min di sê dengan bangla askê kir. Weke ku ew navê xwe nas bike ji nav belxikan derket û hat ba min. Ez hê bi askê re mijûl bûm, berxwevan di her du destên wî de du qeft giya ji dûr ve xuya kir. Hîna nêzî me nebûbû bi dengekî bilind got. Herin hinek qirç û qalan kom bikin bînin. Ez ê bê agir vêxim. Ez û Siyabend ketin der û dor me gurzeke piçûk qirçik da hev û bir. Beriya em biçin, berxweyn du kevir dabû ber hev, giyayan xistibû nav xwişxanekê û mabû li benda me. Qirçikan ji destê me girt, bi rêk û pêk, Xist navbera her du keviran û agir berdayê. Midûf re qûşxaneyê danî ser agir. Heya agir veminî qûşxane ma li ser. Piştre berxvan giyayê kelandî bi çovekî li hev xist û kir weke melhemê. Melhemê li ser potikekê daxist û danî ser baskên qulingê. Û potikekî din jî ji paş ve pêç ca û got, Dêw di demeke kurt de baş bibe. Loma bilîna wê ne giran e. Me ne carek deh caran spasî jê re kir. Berxvan li me vegirî û got, Gava ku min qûlind dît Evdalê Zeynikê ket bîra min. We qet navê Evdalê Zeynikê bihîstiye? Me serê xwe weke na li ba kir û em man li benda gotinên wî. Wî bi dengekî nizm got. De werin rûnin, ez ê hîkayeta Evdalê Zeynikê ji we re bêjim. Em her du bi hev re çûn li ber çokên wî rûniştin. Serê ewil du sê caran quxî qirka xwe paqij kir û bi şûn de got, Nêzî sey sed sal berî hozanekî bi navê Evdalê Zeynikê hebûye. Ew hozanekî pir mezin û bi nav û deng bûye. Evdal hê zarok bûye, bavê wî miriye. Dayika wê ya Zeyne ew mezin kiriye. Ji ber vê yekê navê dayika xwe hildaye û navê wî bûye Evdalê Zeynikê. Evdal di nav feqîrtî, zor û zehmetiyê de mezin bûye. Ev deh zarokekî taybet bûye. Wî derd û kulên di dilê xwe de kiriye stran û stranên xwe di nav dîwana axa û began de gotiye. Ew şêwirmend û kilanbêjê axa û paşayan bûye. Tu dengpêj nekariye pê wê re bikeve pêşbaziyê. Di pêşbaziyekê de ev deh li hember guleya dengpêj a jîr û bi nav û deng, Sê roj sê şev bê sekin stranan afirandiye û bi ser ketiye. Berxvan hinek rawestiya beyna xwe veda û got, Evdal rojekê li ser rêya xwe raste dergûşa zarokekî kurtê. Navê wî datîne Temo. Temû dibe mala xwe û wî wekî kurê xwe mezin dike. Piştî çend salan Evdal ji her du çavên xwe kor dibe. Temû dibe dest û peyên Evdal. Dikeve milê wî li gelî, newal û gundan digerîne. Bo ku ji çavên wî re çareyek bibîne. Rojekê. Ev dal û temûn jî wekî we rastî qulingekî baskşikes dîtên. Ji wê rojê pê ve qulinga birîndar jî bi xwe re digerînin. Ev dal bi seden stre li ser temo û li ser qulinga birîndar diafirîne. Ne tenê li ser wan, li ser xizanî, kalbûn û korbûna xwe jî gelek stran diafirîne. Ew stran bi saya serê dengbêjan heya roja me hatine. Min got, Gelo ew ji kîjan deverê bûye? Berxvan got, Evdalê Zeynikê bi qesdê xwe ji Agiriyê bûye. Lê ji ber hinek şert û mercan wan mala xwe bar kirine û hatine vê gundî û wî li vê gundî koça xwe ya dawî kiriye. Tirba wî jî li biniya gund e. Siyabend got. Nû hate bîra min. Carekê bavê min gotibû ew şahê dengbêjan û Homerosê kurdan e. Li ser dermankirina kulingê saetek du saet bi hûrî bû. Berxvan bi dengekî zîz kilamek got. Heylê wayê wayê kulingo Çawa divê tu ji refên xwe qedayî? Piştî kilam qedîya rabû ser xwe, potikên li dora perê qulingê bi wer kiribû, vekir û got, Ez dibêm quling qenc bû û ew êdî dikare bifire. Divê hûn ew hildin bibindênin cihê wê. Bila bifire biçê bigihêje refên xwe. Melhema çi hikî bû jî xist nav qûtiyekê, qûtî da min û got, Em derman jê bi xwe re bibin, ev hemû birînan qenc dike. Min qûtiya dermanan xist nav çandika xwe. Me qulingê hilda û em çûn. Askê da dû me. Berxvan hat, ew girt ku li pay me neyê. Lê askê xwe ji destê berxwean xilas kir û dîsa da dûv me. Me çi kir ew ji we venebû. Em mecbûr man me ew jî bi xwe re bir. Me qûlind bir û danê cihê wê. Em hîna li wir bûn Siyabend got, Xecê, vaye refa qûlind tê. Were em xwe veşêlin, bila quling ji me netirsin, xwe deynin. Dibe ku qulinga birîndar jî bi wan re biçe. Min eskê girt û me xwe di nav giyayan de veşart. Refa qulingan xwe li ber devê golê danîn. Ji nêz ve nêrîna we pir bi zewq bû. Hemû bi hev re ji golê av vexwarin. Der û dora golê tev sipî bûbûn. Pişt re fir dan û çûn. Qulinga birîndar jî da dû wan çû. Min askê bi zor zeft kir. Askê tî bûbû, dixwest av bixwe. Min ew berda, çû li ser golê têr ava xwar. Bi dûv re em paş ve vegeriyan. Gava em nêzî şikeftê bûn, min got, Siya bend! Werin biçin hinek bi şikeftê re bipeyivin. Gavan ku gihiştin ber şikeftê, min devê xwe bir ber devê şikeftê û got, Askê! Ji şikeftê deng olan da, Askê! Askê! Askê! Askê guhê xwe mûç kir û di deng guhdarî kir. Bi şûn de hew min dît, askê xwe ji destê min filitand, bezî çû û ket hundirê şkeftê. Min da dû wê û ez ketim nava şkeftê, li askê geriyam. Nav şkeftê pir tarî bû, tu tişt xuya nedikir. Ji dûr ve ronahiyek dixuya. Ez bi ber ronahiyê ve çûm, Min neyîrî ronahî ji qulekê xwe daye der. Ez bi zorê jê derketim çûm derve. Gava ez derketim derve min dît ku ez di nav mêr û zeviyan de me. Min hinek li der û dora xwe neyîrî bi şûn de ez çûm li ser kevirekî roniştim. Bi qasî deh deqe paş de min dît ji dûr ve du paya tê. Piştî ku wan hinek nêzîkayî li min kirin, min bala xwe dayê ku xortekî pazdeh salî milê kalekî ji her du çavan kor girtiye û qulingek li ber himbêza wî ye. Hêdî hêdî dimeşin û ber bi min ve tên. Galo hem dimeşiya hem jî di ber xwe de kilam digot. Temo lawo, duakê bixwaze ji Xalikê alemê re bêjorîn. Xwedê çavê evdalê Zeynê sax ke. Pir û baskê qulingê min bicebirîne. Li min wayê, li min wayê. Rojnivîska min a xweşevîst! Çawa min ew dîtin, min pê zanî ku. Ew ewdalê Zeynikê ye û yê cem wî jî Temo ye. Vaye, dîsa bi awayekî efsûnî ez çûbûm ser dewra ewdalê Zeynikê. Temo hat li ber min sekinî. Gava Temo sekinî, ewdal strana xwe qut kir û ew jî sekinî. Hê ji wan ji min nepirsî min got. Oxira ve ser xêrê bê. Hûn ji ku tên û bi ku ve diçin? Tema got, Her du çavên bavê min kor bûne û her du baskên qulinga me jî şikestine. Em ketine li ser rêyan û li hekîmek digerin. Dibê ku li gundekî, li çolekê an jî li ser rêyekê rastê me bê. Vê kêliyê ket bîra min, berxvan melhem dabû me. Min qutiya melhemê ji çentika xwe derxist û got, Kekê, me jî qulingeke baskşikestî dîtibû û bi vê melhemê bastkên wê qenc bûn. Eger tu bixwazî em hinek li baskên vê qulingê jî bidin. Dibe ku ev jî qenc bibe. Temo hinek fikirî, evdal got. Temo lawo qet nefekire melhemê bigre û tê de. Dibe ku qulinga me jî pê qenc bibe. Min zû bi zû melhemê li birînin qulingê de. Bi dûv re min şala stûyê xwe li dora baskên wê pêça. Gotinên berxwevan kete bîra min ku gotibû, Ev melhem hemû birînan qenc dike. Ez li evdar vegeriyam û min got, Xalo, destûr bide ez hinek ji vê melhemê li çavên te jî bidim. Divê ku çavên te jî pê qenc bibin. Evdar fikirî, ev car Temo lê vegeriyam û got, Bavo, em hinek di çavên te jî bidin, ka dê çawa be. Temo pirekê qulingê jê kir û da destê min. Min pey xist nav qutiya melhemê û li her du çavên evdal dan. Bi dûvre min got, Xalo, li bin siya vê darî hinek çavên xwe bide ser hev û raze, ka dê çawa be. Evdal li ser giyayan vezeliya û çavên xwe dan ser hev. Di wê navberê de Temû çîroka xwe û yê evdalê Zeynikê ji min re got. Hê gotin di devê Temû de bû, evdal rabû ser xwe, çavên xwe vekir û got, Temû lawo, ronahî hatiye çavên min. Temû lawo, merhema vê keçikê bi sihêr bû. Ka li baskên qulingê binêrin, ew ji qeç bûye? Me baskên qulingê vekir û li birînên wê nihêrî. Ew jî baş bûbû. Evdalê Zeynikê hat qulingê ji destê me girt, li birînên wê nihêrî û got, Keçika delal, te ez ji talîtiyê derxistim û perên qulinga min jê qenc kir. Te ka bêje, daxwaza te ji me çi ye? Ez pir kêfxweş bûbûm û min got, Ez dixwazim tu ji min re gilamek bêjî. Wî got, Hema bila daxwaza te ev be. Destê xwe bir ber guhê xwe û bi sewteke bilind gilamekê got. Piştî gilam qediya, min bi kurtasî qala serdema ez jî hatimê kir û min got, Hûn hê jî weke şahê dengbêjan tên binavkirin. Gel we wek nirxeke pîroz dibîne. û hîn jî kilamên wê ji aliyê gelek dengbêjan ve tên gotin. Ez dilxweşî û şaneziya wî nizanim çawa bi lêv bikim. Piştî me hinek jî sohbet kir, wan xatirê xwe xwestin û çûn. Ez jî rabûm çûm, li şikefta ez jê derketibûm geriyam. Ez zû bi ser ve hatim. Gava ez li devê şikeftê re derbas bûm û ketim hundirê şikeftê, lingê min şemitî û ez ketim. Dibe ku ez ji ser hişê xwe çûme. Hew min dît ku siyabend bi milê min girtiye, min dihejîne û dibêje, Xecê, ez ji kengî ve li te digerêm, ji ber tariya şikeftê min tu nedidît, Gelo derekî te şikestî an na? Min got, Siyabend, ez çûbûm li ser dewra Evdalê Zeynikê. Siyabend got, Xecê, te qas texeya dîtiye. Ka ez binêrim derekê te şikestî ye an na? Min got, Na, tiştek bi min nehatiye. Bes hinek serê min diêşe. Lê ka askê çi pê hat? Siyabend got. Te ez pir tirsandim. Vaye, askê jî li vir e. Ew jî li der û dora te diçe û tê. Min got, Siyabend, serê min pir diêşe. Ka li binê de çi pê hatiye? Siyabend porê min da alî, lê nihêrî. Destê xwe danî ser cihê êşayî û got. Ev de hinek warmî ye. Min ji çentika xwe qutiya melhemê derxist, dayî û min got, Ka xêra xwe hinek ji vê melhemê li serê cihê warman dî bide. Siyaben çawa melhem tê da, hema di demê de êşa serê min sivik bû. Me askê bir radestê berxwanî kir. Me dît ku berîvan jî ji bo danê êvarê hatibûn şîrên xwe dotibûn. Berxik maka xwe dimêtin û şivên bilûra xwe dilûrand. Newaya bilûra şivan kilama evcalê Zeynikê bû. Rojnivîska min a xoşevîst, roja me ya îro jî weha derbas bû.